Welkom na un otro episode di The Holistic Perspective. Awe nos tin Juhaina di Roosevelt Center tur hende conoce di e periodo di mas doshi di aña cu ta Pascu. Ato mi tabata sinta pensa bek, ora mi wak Juhaina, bo sa kico kico ta bin den mi cabes no? Mi ta kora e prome bia cu mi a wak bo. Mi ta kòrda, ma drenta e lugá, mi no ta kòrda si tabata aki nan, na Caracasbaaiweg òf ta na Rooseveltweg mes, pero mi ta kòrda ba kuminda mi asina lif, ku bo manera bira wak patras si ta ku otro hende bo ta manera kumindando pasobra mi no ta kustumbrá ku un hende ta kuminda manera bo ta di kas, kaminda eingelik nos no tabata konosé otro mes. Entonces pa ami Juhaina ta gou manera un lus, un lus ku ta laga bo sinti van. Hey, you know, I appreciate you, I love you, you are home. Esei ta lokual abo, ora mi wak bo, bo ta laga mi sinti. Danki! Ami ku bo no tin un band personal, pero Kleine, ora mi wak bo, mi tambe ta pensa home Pasku. Mi ta pensa. Tur kos ku tin ta maka nan ku Paskua, e lus bunita, e palu di Paskua ku ta ole dushi, adorno bunita, anto mas ku tur kos bèrdat e e wèlkom kayente ku bo ta duna kada un kliente individualmente a ta laga nan sinti nan mes happy, dushi, spesial. Anto esei hustamente tambe ta mi promé pregunta, pasobra mi kier a puntra bo Joaina kon bo ta kombiná, kon bo ta balansá di ta un boss lady sa ki ora, e i kon pa run a successful business. pero alabes tambe ta feminin dushi ku bo klientenan. Den organisashonnan normalmente bo tin e CEO i nan un sekshon, anto un departamentu di customer service, pero jij hèb se alebei, anto bo ta hasi nan tremendamente. Konta nos kon bo ta hasi esaki. Ok, na promé lugá masha masha danki na boso, anto tambe pabien alabes pasobra mi ta kere ku Programa Nace Aquí ta hopi bon pa nos komunidat pa asina bo por interkambiá mensahenan positivo ku semper boso ta trese na dilanti. Ke men aplauso pa boso tambe. Mi tin ku bisa ku. Ora a mi gusta bai bèk, no, mi ta kere ku sierto personalidat bo ta nanse kuné. Mi mama ta bisami ku tabata masha remarkabel ku e ta kargá mi den supermarket asina, anto mi no por a papia pero fe chikitu kebé baby mi ta manera den supermarket tur hende mi ta kumindá. Dus mi ta manera yama tur hende, kumindá tur hende, dus. Mi ta sinti mi hopi connected cu universe, cu otro hende, mi ta sinti cu nos tur ta un, te men ora mi mira un hende e ta manera mi ta mira mi mes, dus cada hende mi ta mira mi mes den dje, dus ora mi mira un hende mi ta sinti tambe hopi cu mi ta trata otro hende manera ami lo ke wordo trata. Dus ami mesco cu mane mi drenta un lugar mi ke sinti un warm welcome mi tambe ta mane laga e hende experiencia esey dus e ta yena mi hopi ke men sin mi mi no mester conoce un hende pa mi por um como te bisa sinti esey anto tin biamin yu ta hari cu mi pasobra mi ta mane cum bay anto foral awor aki cu mas hende conocemi Nan ta kumindami na mi nòmber kiko anto? Ami ta kuminda di bèrdat pasobra anke mi por ta mi no ta kòrda bo bon òf kiko pero mi ta sinti ègt un algu pa mi kuminda bo dushi pasobra ta djis bo sa e ta e feeling ei anto mi mami yu ta hari mi pasobra disusta mama bo konos'e? Mi ta bosa no anto e ta mane hari pasobra e no por kere ku mi a kuminda e hende asina anto. Y juist anto mi nota pero no ta paso mi no conoce bo of pasobra mi no ta corda bon mi mi ta sinti gewoon pa mi comida bo dushi e ta yena ami tambe en keme ta algo cu ta been way back en mi mama con mi tata tambe ta hendenan hopi caloro cariñoso hopi cu carismatico e parti ey ta e parti lief E parti di ta un boss lady mi ta kere ku netamente pasobra bo tin e e karisma ei e ta hopi bon naturalmente pa bo klientenan mi ta haña pret ora nan mi duna un mensahe na radio nan wende ami no ta tin nada di kumbra pero mi a kore binki nan e manera ku bo papia ke men e ta leuk bo ta sinti èkte un konekshon ku bo klientenan anto p'esei mi ta bisa. Biniendo na Roosevelt Center ku ta e parti di eigenlijk e mall anto holiday occasions ku nos ta konsentrá ègt pa e parti di Pasku e pa mi no ta bai pa bo bo bin kumpra algu e ta djis e experience ku bo ta sinti anto pa mi e experience ta pa abo bin sinti e experience einan e no ta pa bo bo mester kumpra algu e no ta bai pa ami bo djis bin sinti esei anto leuke nwèl ku bo. sinti experience ei anto bo ke bai ku par e kos pa bo hibe e experience ei te na bo kas super pero djis e sonrisa ku bo ta haña na kada hende su kara kada famia hende grandi nan ku ta mi konosé fi chikitu ku a bira mas grandi ku ta bini ku nan garoti ku bini nan dunam un brasa esei pa mi ta Pasku and that i can imagine myself anywhere else on vacation Christmas ami Pas ku ta Eden ku tur hende ku ta manera ègt bo ta sinti ku ta un famia kada bia. Anto e parti di boss lady ta bini, ya mi ta bisa boss lady mi ta pa mi e boss lady ta mustra manera ègt un strèng pero ami ta haña nèt e boss lady ta e vulnerable lady tambe. E si, e compassionate lady, e understanding boss lady. Esei ta pa mi e boss lady, e hende ku ta mustra ku no ta e ta perfect, pasobra mi no ta, mi ta mi tin mi flaws, mi yega lata ki nan toch, mi ta mi tin mi kosnan ku mi ta struggle ku nan, mi ta purba di Bo sa, I make the best out of it, mi sa, mi ta rekonosé kiko mi ta, mi mester mehorá, enton mi ta bisa mi tim tambe, mi no ta perfect, dus mi no ta pidi pa boso ta perfect, pero p'esei tambe ban hasi di nos mes duna otro bon konseho, pa asina nos kada un bira mihó, anto pa nos ta open di ok, esei abo tin bon, esaki ami tin ku mehorá, anto asina nos ta yega na mihó. Anto p'esei tambe mi gusta kada punto ku mi ke duna remarke riba dje, ku mi ta haña ku nos tin ku nos tin ku mehorá, si mi tin manera ku mi ta trahando ku Yitza mi ta bis'é semper, okey bo sa bo ta hasi tal kos bon, mi ta kontentu ku tal kos, mi ta mi ta dunabo tur bo kreditsnan. I despues nos ta bai pa bo reposa kiko? Mi a verwacht tal kos ku por mio di bo. Mi sa ku bo por esei mio. Ba, bo sa, anto asina mi ta kere ku em, bo ta mas approachable, ku hendenan ta mas em, duna mas balor i respect na loke abo tambe ke. Anto tambe gewoon ku kada hende mi ta sinti ku den un negoshi bo mester tin kada hende respons kada hende tin ku karga nan responsabilidat. Anto ami ta bisa bèrdat ami no ta e buman òf buvrou den e negoshi, ami no tin e karakter ei, dus mi tin sierto hende ku si tin e karakter di ta mas manera. Bo sa ami ta gusta inspirá den e negoshi mi tin mi mi mi loke mi ke loke nos to do list ta nos organization nos responsibilitiesnan nos metenan ku nos tin ku alkansa i p'esei ami ta preferá di No kita e vibe ku ami tin ei. Dus mi ta gusta papia stret, nunka falta rèspèt, pero ora ku tin ku bosa bira un tiki mas buman buvrou, mi tei nan tambe pero mi ta prefera di e parti ei mi ta tene kort mar krachtig, mas detaye, mi tin mi team leider ku ta bai den e departamento ei papia ku su team Cu ta di decoracion, cu ta di operacion, cu ta di bo sa e marketing, cua e departamento ey tin cu carga su responsabilidad pa asini por papia cu e hendenan pa nan carga nan responsabilidad mijo. Pero pa mi no mester bay mucho in anto pasobra mi ta kere hopi den energia, anto ami no ta e hende cu ta gusta critica. Ke men, mi no ta, mi no ta fully feel mi vibe ei den. Bo ta focus tambe riba e partinan mas positivo, no? Yes, yes. Anto e ori bo tin mas helicopter view pasobra e ori si bo bai den bo negoshi bai wak kada pichi puk ku eigenlijk bo tin hende ku tin ku wak e parti ei, bo ta kita for di tin e helicopter view anto bo konsentrashon riba kosnan positivo ku ta negoshando deal nan nobo, tresendo kosnan nobo pa Kòrsou pa. Temporada di Pascua proyectonan grandi dus esey pa mi ta mi cos ke menos mi ta kere cu bo tin cu keda den bo cos. Bo sa mi ta con eigenlijk mi boca tin gana di cay habri aha moment bo sa dicon dus ora bo puntra esi kico boss lady bo sa a comprende e pregunta pero despues mi ta mane bo sa e realisacion van. Ey per ta ta un muher ta un doño negoshi grandi tin senta aki nan. Cu a maak tempo vrij bin even bin interview nos. Ento cu ta yega bisa nos nos ta puntra ey Joana como ke sinta epla mi ke kita mi sapato ta sinta asina aki ento e ta kai sinta asina aki ento e no ta berdad e imagen cu nos tin. di e muhé eksitoso ku ta hopi bia un imágen ku ta daña nos di padentu. So nos ta kere ku nos mester ta manera un hòmber, nos ta kere ku nos mester ta strèng, nos ta kere ku it's alone at the top, pero this is the top, ku bo pianan doblá riba bo stul papiando ku pashon over di bo negoshi, this is a boss lady, òf no? Speechless. Sí, Juhaina, kon importante pa bobo salú físiko ta? Bo ta zíter tambe semper up and top uit. Awor, nos gusta wak e imágen van ey wak kon e ta zíter e nèchi sèksi bistí. Pero e training físiko tambe e ta relatá tambe na bo éksito? Bo sa, mas i mas mi ta sinti, wak, mi a fe i chikitu mi a bai balèt hopi, mi gusta baila. Anto último, último añanan mi tin ku bisa sigur último, anto mi ta kere te ot e último ocho añanan mi a sera mas ku bo. E último ocho añanan aki tabata añanan ku mi focus tabata, gewoon i ta ainda negoshi, negoshi, negoshi. I no un manera di negoshi di focus riba sèn, e sèn, e nego e gewoon e pashon di ke mira i sa ku e negoshi por krese hopi mas. Anto mi ta mira hopi ku mi ta mi ta hopi gradesido na mi mayornan anto mi Comunidad Kòrsou anto mi ke duna bek, anto mi ta sinti ku dunando tur di mi parti di krese di e negoshi mi por tin mas influencia, mi por krese comunidad mas, anto esei ta duna mi ègt un motivashon pa sigui. Anto mi a bira basta workaholic. Ki ta pasa ku ultimo añanan mi ta bisa berdad ku mi ta mane febrüari asina ora mi ta deskansa mi ta kuminsá djem, mi ta kuminsá djem, dus awor aki mi ta den temporada di djem, Ora kontinernan yega den Augustus, anto pesei tambe mi a aserka tambe pasobra mi a atrobe mi no ta perfekto anto mi gusta siña i wak kon mi por mehorá sierto sa pasobra bo tin bo negoshi pero bo tin bo famia bo tin bo parti mane bo ta bisa di nutrishon di bo kurpa bo parti físiko. I tur bo bida sosial, Dios tin diferente, bo tin ku tene nan tur den balans. Anto mi tin ku bisa kuma aserká Sharon, ku bo ta traha kuné tambe, ku nos ta papia semper asina bon di boso, nos tambe ta atmirá ki bo ta hasiendo. Anto nos ta, esei mi ta purbando di atrobe e parti di delegeer mas, pa asina kon drùk ku mi ta, mi por haña e tempu ei liber pa mi mes, pa mi famia ku tambe ta. ku ta e hopi hopi importante òf esun di mas importante pa mi pa no laga eseinan kai kon drùk ku bo ta paso a mi ta un hopi mi ta hopi perfekshonist dus ora mi tin ku entregá proyektonan grandi manera den stat òf sambil èrpòrtki mi ta manera mi no sa kiko ta pasando rònt di mi ta e. cliente so mi sa di dje cu e tur cos tin cu keda cien por ciento bon. Anto, dus e sei ta bon, pero bo tin cu wak pa bo tin e team eh, cu ta carga e responsabilidad pa make that happen. Ami por controla, ami por tey nan, pero tog cu e temporadanan ey, con druk cu mi ta, mi por. Hasi mi djem un ratu, e babay sa ki importancia esey tin? Hopi, hopi importancia pasobra bo ta sinti bo bon, bo ta ontspan, bo ta sinti manera e e e pia ta sinti ki dolo pero bo ta sinti como manera bo hasi un cos bo ta sinti manera bo manera bo postuur ta cambia ora e temporada cu bo ta echt bezig, dus pa mi parti mi tin mas tempo pa esey. Mi ke tin hopi gana di bai balat atrobe, mi tin hopi gana di hasi mane bachata clases. Mi ta baila tur, pero mi ta gusta mehorá semper bon mes den eseinan. Anto dus es einan mi ta. Anto p'e parti di nutrishon tambe mi ta hopi konsiente di kiko mi ta kome. mi ta kere ku esei hopi biaha nos ta hasi esei lamentablemente pa di outside world. Anto ami no, ami ta hasi'e pa mi sinti mi bon, mi ta sinti mi bon ora mi kome tiki, ora mi no hasi di mas, pasobra ora bo kome balansa bo ta sinti bo kurpa lègt, bo ta sinti ku bo. tin mas energia, bo ta sinti bo gewoon hopi hopi inspirá i motivá pasobra ora bo hocha kome di mas bo ta sinti bo pisá bo ta gana di drumi bo ta anto esei mi no ta gusta anto esei ta e parti di balans tambe pasobra hopi bia pakiko mi ta sinti ku ami ta kome hopi ta nèt temporada di strès bo ta kome kome kome pasobra bo sa bo no tin manera un rutina trankil pa bo mes anto. mas i mas mi ta mi ta enfoká riba mi salú mental, bo salú físiko, bo parti di nutrishon, pero ku tur eseinan ta hopi importante pasobra ta eseinan ta pone ku ora ku esei ta bon mi por krea e vibe di Pasku. cu mi ke pa e hendenan por drenta y sinti e experience pasobra ora bo mente ta trankil bo ta bo sa bay inside yourself anto e ora bo ta haya e visionnan cu bo lo ke desea pa bo por crea e miyo pa bo por hibi ta comunidad di Curaçao and the whole world no. Juaina semper nos ta caba e espacio aki cu un pregunta. Kiko ta e mihó konseho ku bo a haña pa bo bida ku bo ke kompartí ku nos pa nos tambe a us'é den nos bida? Bon pregunta! Bo sa mi a haña hopi konseho, pero si mi mester bisa esun ku ami ta sinti mihó ta eigenlik mi mi yu a regalá mi mi kèrsha tres aña pasá mi kèrsha e kadena e armbanti ki sòri a bira asta mané maron. Paro mi tin ones pero e tin skibi algu ku mi tata semper ta bisa don't worry be happy don't worry be happy mi ke bisa e parti ku por ta e parti un tiki por ta ku e por kaya un tiki negativo pero mi ai don't worry be happy don't worry ku nada ban pone e parti ei no no don't worry di no worry asina. Pero si bo tin algu ku ta preokupá bo, pone un tempu p'e, analis'é, no di worry pa bo keda di strès henter dia òf kambia henter bo vibe, kambia henter bo energia, sino pensa kiko tin ku ta molestiá bo, not'é. Tra riba dje, buska un solushon. Si tin un solushon, bon. Si no tin un solushon, bo ta un kos ku no ta den bo man, e ora ei bo sa ku bo tin ku lag'e bai, pasobra no ta den bo man tòg. Be happy, don't worry, be happy. Dus, wak bida ta kortiko. E bida ta, kada dia nos tin ku bib'é. Lo máksimo. Anto si bo keda pasa bo dianan bibando di wòri, wòri, wòri, nunka bo no ta biba. Manera bo a bisa kaba pensa kiko bo tin ku solushoná, anto bi happy. Hopi bia nos ta gusta wak kon bashí un glas ta. Nos no ta wak kuantu bendishon nos tin. Ami gusta wak tur e bendishonnan ku mi tin. E kuminda. Kiko ta bo duna mi come? Mi, mi, mi, mi ta vegetariano, dus mi no ta come carni si, pero mi ta hopi liye contento di cu mi tin un comina hopi hende no tin. Dus mi, mi ta contento cu mi ta hopi facil di ta contento. Mi no mester, mi no ta wak eigenlijk tambe pasobra contento hopi bia nos a kere den Ok, tin un cas bo tin cu ta contento, tin un auto bo tin cu ta contento, e relacionnan tin cu bay bon pa bo ta contento, pero eigenlic contento ta si bo djis dicidi di ta contento paden, si bo djis eigenlic bo keda ketu manera bo wak ok mi tey mi ta na bida mi ta landa rosea mi ta bon. Mi ta kontentu. Bo ta komo make a choice di ta kontentu. Anto, kiko otro ku ta un tiki manera e ku ta wòri bo, ban tra riba dje. Pero e ta kuminsá ni di ta gradesido, di ta kontentu. Anto, mi ta sinti ku si bo ta den e flow ei, den e alignment ku ku universo kon e ta bai, mi por bisa di eksperensia Tur kos ta flow. Tur kos ta un puzzle. Kos malu ku ta pasa, bo ta kere ku ta malu awor, bo ta mira ku e ta flow pa bon. Tur kos tin un pakiko. Anto e hori bo ta mira ku felisidat ta bini. Poko dianan a remarká algu asini na radio. Mi kere, mi kere djis bin riba dje un ratu pasobra nan a papia na radio over di. Si bo no ta kontentu, bo no mester mustra ku bo ta kontentu. I no ta bon pa bo bisa ku bo ta kontentu tur ora. Anto el a ègt ma pare ke otro bes dje, no ta bon pa bo ta kontentu tur ora. Bo no mes. Anto mi ta haña ku tin un vershel entre aparentá di ta kontentu pa di outside world, anto hasi bo mes kontentu si padentur di au. Biabianos gusta manera mi ta haña. Awor aki foral ku social media hasi man'é, hasi man'é, hasi man'é. Ke mi anda esei mi si mi daño e por ta fake, paso bo ta gusta hasi man'é, hasi man'é. Pero tin un versel entre fake ku bo ta kontento anto ègt traha riba bo mes di paden di bisa ku I'm good. I'm good. Sí, e ta stral. Sí. Mane bo ta bisa, anto mi ta kere ku, wak, nos tur por tin un problema. Anto bo por grif un ratu, pero mas lihé bo bisa, oke, nò, ban, mi ta bai traha riba pa mi ta felis atrobe, mas lihé bo ta atraé e energia ei tambe. Ke men esei ami ta kere. Jaina mi kere ma bo masha da ami ta hopi inspirá. Sí, wao Yitza. Ah. Mi ta spera bosnan tambe ta sumamente inspirá mi sa mi ta spera ku bosan por a haña un mensahe pa bosnan bida. Anto nos ta topa otro atrobe den e siguiente episodio di The Holistic Perspective. E biaha aki mi ta hopi excited pa e takeaway pasobra mi a keda asina yen despues di e interview cu mi ke papia. Sí, sí, ban papia, ban papia, ban conversa. Mi ke papia daarover. E parti di e pregunta cu bo a haci di e kuent di boss lady ey, bo sa anto, bo sa, eigenlijk e ta un keiharde zaak een vrouw, pero ora bo wak bo ta mira gewoon, ya, un luz. Exactly, sí, amor, ternura. Sí, anto e kos ku e kos ku a ègt el a ègt touch mi dip di paden pasobra pa ami tambe tabata un realisashon atrobe di bo sa e imágen ku social media i tin bia nos opbringing i edukashon ta duna nos di un boss lady di un muhé eksitoso ku ta eingelik. Mas un imagen di un muhé duru, casi un homber no, den un pak, streng, yuende no gusté, casi pa nan yam'é otro nomber. Anto e koe ta gewoon asina imprentá den mi cabes tambe cu mi ta lubidá, pasobra esei tambe tabata e aha moment pa mi, anto e por zona un tiki arogante pero e no ta, pasobra pa mi tabata echt un. Un revelashon di, Bèrdat, meskos ku e ta un bòs lady, anto ta asina nòrmal? Mi tambe ta. Mi tambe tin un negoshi ku ta super eksitoso. Bo sa, abo tambe ta, mi tambe ta run mi kosnan, pero dor ku mi no tin e imágen ku social media ta duna mi dilanti, un gebou ku pa ami lo sinti mi na un prizon. den un paña ku pa ami lo sinti muchu strak, mi no ta realisá ku he muhénan manera ami, ku Juhaina ta gewoon we are damn successful. Yep. And success looks like this. Ya, bakún el a sinta. Sí. Gewoon relaxed. Te men, Juhaina como que sinta? Eigenlijk mi ke kita mi sapatonan to pone mi pianan riba e stoel. Yeah, yeah. Sí. Anto nos no ta pensa cu e coi ta un muhe exitoso, pasobra nos a wordo di drill cu e cos ei no ta exitoso, pero si berdad nos mes tin cu duna nos definishon di éksito, mi gusta nos definishon. Mi gusta e Mesma éksito dins. aki. Sí, a mi, a mi a gusta e parti bèrdat ku ora el a, el a, el a bisa boss lady, e, e di, ya, pero Sí, e boss ku a lady. sinti kaba, no dushi sí, p'e. pasobra e di ami ta maneha ku understanding, kompashon. He, mi, mi ke, mi ke, mi ke pone mi trahadónan den, den lokual nan ta bon den dje. Mi no ke ta esun ku ta waknan kos chikitu, no, mi ke focus riba e parti positivo pa asina mi por yuda mi business krese, trese e experience di Pasku pa mi hendenan. Ki bunita mas e kosita! Awo, Rineira, awo, awo si ta den corporate wereld. Un wereld un tiki mas stuck up, hè? E ta, e ta. E ta, e ta. Ki bo ta pensa ku bo mester eigenlijk mas di boss ladiesnan meneer Juhayna pa bin den e mundu ei anto teach un tiki mas about how to be successful, how to have purpose and passion, pasobra bo a bisa mi awe tambe, esei ta lokual a ègt touch bo tambe. Sí, pasobra inderdat hopi bia nos ta hopi gefocus riba e hard skillsnan, anto nos ta lubida ku si bo ta in tune ku bo mes, no Yitza, si bo. Si bo konosé bo bo sterke kantnan mas mihó i sa den kiko bo no ta bon, bo ta mas aligned ku bo mes, ta muchu e kompanianan mes tambe por saka hopi mas fi bo. Anto esei lo mi ke enkurashá hopi kompania kinan na Kòrsou pa ban wak e softer skillsnan tambe. Sí. Enfoká riba eseinan tambe, pasobra solamente ora un hende ta aligned ku su mes ora e. e por compra un di su mes ora e ta aware di su mes e por funciona mihor pe compania mm -hmm. dus hele malo anto paso constantemente nos den nos masculine no mm -hmm. kuta gewoon hasi hasi yes. hasi anto ora bota den bo feminine bota mas sinti sinti sinti mm -hmm. bota sinti e pasion mm -hmm. bota sinti e propósito anto bota hasi bo trabajo cu un hopi mas dushi. Sí, paso con cu bay cu mi bo ta traha den un team, dus you have to consider the other in one way or the other. Bo mester ta menselijk. Yes, yes. Anto feminine. Mane mi ta bisa semper ami tin un tiki mi no ta mane tanto in touch cu mi feminine, mi ta echt bezig ta purba, anto mi ta let op awe bo sa mester a wak Rineira cu Joaina ta huntur feminine ke men ora nos ta saca un foto mi ta sinti Rineira ta cue mi brasa, Joaina tambe ki banda ke men, cu nan ta druk. di femeni bo sa femin femininity anto ami ta sinti falta ora mi mi wak berdad e muhenan na kabes di kompanianan aki nan na Kòrsou e femininity ei komo si fuera e ta algu ku lo laga bo hasi bo trabou menos bon kaminda mi ta kere esei ta juist e touch ku diferente kompania mester falta. pa ta sumamente eksitoso. Asina si e tabata mi takeaway. Yes, I second that. Yep. Nan mi ta spera bosan tambe tin bosnan takeaways. Kòrda pone abou den e comment di nos YouTube channel pasobra ora mi wak bo takeaway por ta tin algu den e video ku ami no mira. Anto ora bo skibi e mi ta bai wak pa mi bai wak e bèk pa mi wak hey, por ta esaki ta algu ku mi tambe por siña for di dje pero el a pasa over di mi kabes. Sí. Sí, mi ta mi ta helemaal eens. Pone bosnan comments nan, laga e ta un interactive platform pa asina nos tur por por siña di otro. Esaki uiteindelijk ta e e doel di The Holistic Perspective. Corda follow nos riba riba social media anto subscribe na nos YouTube channel.